sorry mwana mhani hi leswo va ka va tsaka vatsonga he mi yingisela ni khome papa rhulane hi leswo olright papa rhulane ni kombela ku hi vheta hi nghena a mhakeni ya siku loko hi vulavula hi papa rhulane hi vulavula hi mani wa kusuka kwini Eh, i papa rulani u huma ka malamulele eh. ndza ha ra ka minga okay tukulu wa n'watshapu eh. loyi a nga kurisa mina mhani wa mina loko va kahlekahle ni ta swi veka so mhani wa mina va yi va kuma mina ka xikoti loko va kuma mina ka xikoxi papa wa mina a tlanga hi vona a va tshika ivi kokwani wa mina a nga bebula mina leyi ni n'wi hi hlambaka a ngomeni n'watshapu ah, a ku ta sa ni kurisa n'wana wa n'wananga eh, se mhana mina va nga ri bizi mina hi mhaka ya vukati ah, ah. xikwembu xi ku hani na yena hi leswo vutomi bya mina okay se he papa rona ni byele lawani ku nga va ku ri na mhaka leyi nga tshama yi mi twisa ku vava evuton'wini ya ya ya ku nga va ku ri yini ya mo ni mi byela lexiwani eka vutomi bya mina e eh. ni yo kondzelela ku kumaka ni ri joni ya mina ni twi ku vava ngopfu ni famba ni kombela ku tlela ka vanhu ni famba ni kombela ku tlela ka vanhu ni nga tivi ku ni ta byela mani mm. ni kondzelela ku swa fana hambi no tlhelela kaya or ni ya kwini a ku na lexi nga ta ndleka ni kondzelela vutomi ni hluphekile a ni mi byeli mavunwa okay se mara loko na swi twisa sweswo ku nga va ku ri na leswi na swi twisa kumbe nga mi twa ku vava ku nga va ku ri na leswi swi nga mi tsakisa vuton'wini leswi loko mi tshamile mi swi hleketa mu ex mara hi mina mara swi nga swi ri kona swi nga mi tsakisa a lexi ndzi nga ta mi byela xona ku ku lexi xi nga ndla xi nga ni tsakisa mm. a ni ta vula ku i xikwembu
okay na talenta ya mina ku cina mina mina lexi nga mi byela xona mm. ni dume khale la khale a ni dume hi ku cina okay vutlambi byo endla ku ni va phezulu hi leswo ya i khale lava ni tivaku mina ni munhu wa ku duma ya ku tsini mm. hi leswo olright muyingiseri loko se mina na paparilani hi ya le makumunyana na mburisani wa hina ni ta ku nyika nkarhi um muyingiseri a ri wun'we ntsena a vutisa xivutiso xin'we a vutisa paparilani hi twa leswaku he xivutiso xa muyingiseri xi tshame njhani a ah, paparilani sesi mathilda veri va mi lava
vanhu lava ku ni ta mutini wa vona kumbexana mani lava yi rhandi
a hi humeli ka so se he he paparulani eleswo loko mo tshuka mi mi lave ku ba risimu mi ri mi mi ri yimbelela na muyimbeleri wo karhi leswi mi nge i ku feature mi nga lava ku yimbelela na mani wa wa vunanga bya xitsonga ya munhu loyi ni n'wi tsakelaka mina tani like vaseketeri leswi va swi va swi hlamuselaka swona mm. na munhu loyi a nga navela ku mina na yena kumeka ni ri na yena mm. dj mfundisi dj mfundisi ileswo hileswo allright na ku tshemba leswaku um eh, dj mfundisi xi bele tindleveni ku heyi ve ri va swi tsakela ku ba vunanga na n'wini he he he paparalani i ncini lexi mi tsakelaka leswaku vayingiseri va xi tiva hi n'wina leswi sweswi va nga swi tiveki eh ni ta hlamusela so mm. ni ta ku malume or sivara vula mina eh. ha a ni tivi swin'wana na swin'wana o oh, he eh, eh, oh, sivara mm. vona lexi ni ta vula lexi mina ah, vayingiseri ni ta vula so a va languseli leswi swi nga ndla ku va ni rhandza hi swoho ni ta va tsakisa mm-hmm. xikwembu xi na mina na mina xikwembu na xona a va yi mahlweni na va seketela ku na mi ta va tsakisa mhm. ende ni ta vula leswiwani leswi a swa ku vepa va rhulani ya humesa ri ni nghoma mm. mina ku kumeka ni ni vitlambi mm. ka nkarhi wa sweswi mm. a ni byelanga munhu na ku ni ta humesa nghoma rini a ni byelanga munhu se va nga ndzayi hi leswo hi leswo ente lexi va xi lavaku eh. va ta xi kuma eh. vaseketeri ah, tafula namuntlha tafula ra ra miri herile vaseketeri eh. a phambeni va lala one side hi leswo hi leswo okay hi papara ni kombela ku ni ba remix leyiwani ni nga ku twa kumbe nga kota ku yimbelela swin'wana na swin'wana laha henhla ka remix a yini

salani i the producer
heyi vayingiseri leswo miyingiseri lani nga kona la studio eh, kule kule ku tekeni ngopfu ni khome papa rhulani vo ni taka miyingiseri wun'we eka nomboro 06 0860 00254 ni twa leswaku miyingiseri i la ku vutisa yini papa rhulani hlekani minjhani na heyi hina hina hi pfukile mani hi lava papa rulani mani hi leswo yo vangomani hi lava papa rulani va vutiseni xivutisi amen va vutiseni xivutisi
avuseleni asigazeni eish ni ta- ni ta vula leswiwani ni ta mi hlamula leswi vona mhani va ri va ri munhu lexi ni nga ta xi vula ku na ku tswaleliwa ku na ku navela hi leswo se we mi lo tswaleriwa kumbe
obvious swi le rivaleni ho ni nga- ni nga- Inkomba nkomani he papa Rhulani eh, ma ma tiva mi languteka kahle mo ni swi veka so mi languteka kahle emazazeni malawa mi wa ambaleke a hi mazaza eh. i bodlhele okay eh, le phakathi ka bodlhele se he papa Rhulani ni byeleni lawani loko mi kha mi fambafamba lomuya vanhwini um vanhu matikhomelo ma vanhu ma njhani loko va mi vona kumbe nkarhi wun'wanyana ma hundza ndhawini va nga swi voni ku hi n'wena ya nkarhi ya kun'wana na hina va nga swi voni hi mina mm. ni ta vula leswi vo tala va ni vona lomu atifonini mm. a va swi tivi ku papa rhulani wa kona hi yena loyi eh. se kun'wana problem maswaku wayi ni fanele ni suka na laha ni tshamaka ko tembisa maswaku wayi mm. loko va vona mina vanhu va vona i f n b ah. va swi kota ku rhuketela ni nga onhangi ah, ni nga a tivi nandzu mm, ni tlhe ni vutisa mm. ende ma swi tava ni mi bye xin'wana mm. mina ni nambili yitsongo eh. ende va ri ka nkarhi lowu ni nga hanyaka wo sweswi a ri fiti ku mina ni ndlayi ni tlherisela ya mi nga tlheriseli a swi tlheriseriwi leswaku ma twisisa na rhuketeliwa ni nga tivi nandzu
se hi paparolani marito ya n'wini ya ku hetelela eka muyingiseri mi nga ku yini na valandzeri van'wana um mina ni ta mi byela lexi um lexi ni nga ta xi vula vayingiseri va mina a va ni seketeli na mina ni ta va seketela mm. a va ni rhandzi ni ta va rhandza mm. se n'wina sivara ni mi khensa ngopfu ka dyambu o ra tlhavi dyambu se o a ni vuperile se a hi ri orheni xikwembu xi na hina hi vito ra yesu valala wansati lava ni rhandzaku a bambini hi leswo hi leswo a a a a hi yele ba he papa rulani ni kombela mi tlhe mi ba freestyle liya a yini yo yo is this nowadays yo this nowadays is this nowadays ka vutomi bya sweswi wena n'wananga u tikhoma kahle famba exikolweni n'wananga famba exikolweni heka bebi Famba exikolweni n'wananga, vutomi bya sweswi hi leswo, vutomi bya sweswi. Wena n'wananga, u tihlayisa hi leswo, mi ze leswi va ri va ri. Hi leswo, alright, Gezi swinene, he paparulani. Ha mara ni tiphinini xana, ni tiphinini hikuva ni ta ni burisana na n'wina, he paparulani. Mara ma twa ku ku ndleka yini, he paparulani. E-e.

Isikhotsho ri kwala hi ri na try by force chauske se hina u nga yi koti musi wa swi vona va nga yi koti ya ku lekela ndlela xigazeli khome xiluva la khome gele xi tava ka xihatla xibelani xa mutlha muchini wa michini michini la plus michini wa paparulani hi ta va hi ra dzalini ka n'wamita nyamutlha hi khome disgay nyamutlha tanani u tlhela ku nyuma ngopfu hi tlhela ku tlhela ku tlhela hi ta tsala Ah, wena nge Hileswo. wo u nyuma ngopfu
u nyuma u nyuma loko u hlamula kholo ai wa mpoyi ya se se kwala ka makomba ndlela bye bye guys eh guys sulela hi ta valela valeleli va yingiseli scotch va byeli ya hlangana kwinya mutle ka makuleke na le dzanini eh vaseketeri va mina tanani ka mapuleke mi ta vona leswi va va rhulali